Piligu litaafi suuri ayɔbu kanli dibanu ti zani dibanii.
Piligu litaafi suuri ayɔbu kanli anu ti paagi anii. Genesis chapter 6 verse 5 to 8 kanli anu maa yɛli ŋɔ ka Yawɛ daa ti nya ka ninsalinim ninvuɣ biɛtali galisi pam dunia ŋɔ ni ka bɛ suhuri ni tɛha kul nyɛla din be sahakam. ka daa niŋ Yawɛ yoli o ni daa nam ninsal n-niŋ dunia ŋɔ ni maa zuɣu. O suhu daa saɣim pam di zuɣu. Di zuɣu ka Yawɛ yɛli, N ni kpihim ninsal shɛb n ni daa nam niŋ dunia ŋɔ ni zaŋ tabili biŋkɔbiri mini bingbamda ni noonsi birili, dama di niŋ ma yoli pam ni daa nam ba maa zuɣu. Amaa Nuhu kɔŋko ka Yawɛ nini daa tiɣi, sorry, Yawɛ daa naɣi kuli tiɣi. Hmm.
Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart

of the law. Ti Ba so ŋun galisi ti duhi anam ka tibigi a yuli, ka yi naa tɔɣisi ti ti zuŋɔ asiba ŋɔ, ti Duuma Yisa Mashia yuli zuɣu. Amen. Zuŋɔ din lahi tiri a karinla ti Duuma Naawuni kundi Ɛfesus sabbu, ka di yɛli ti ni Naawuni daanfaani mini o nambɔzubo zuɣu ka ti nya tiliginsim. din nyɛ naawuni nambo zubo mini o daanfaani yɛtɔɣa ka ti tɔɣasiri maa zuɣu bɔni ti labila labimi ti kpuɣili alikauli kurili ni n channa hali ti paagi alikauli pali di zuɣu zuŋɔ ti kuli yɛn zaŋla saha biɛla n lihi nyanya Ti yi ya ti Duuma Naawuni nambo zubo mini o daanfaani yɛla, wula n-lee dii nyɛ li? Ti ni karim ti Duuma Naawuni kundi luɣ shɛli polo maa, a ni nya a yi lihi ti Duuma Naawuni nambo zubo, a yi bi vihi li viɛnyɛliŋga, a ni mali li diɛmda kaman doliodolinim pam ni mali ti Duuma Naawuni nambo zubo n-diɛmdi shɛm zuŋɔ. Hal niriba bahi kani ni Naawuni daanfaani zuɣu ka ti tiligi di zuɣu bahi kani. Kuma di kpala talanim mini ya baŋ ti tɔɣisi Naawuni daanfaani yɛla, je naɣila a ni labi alikauli kurili puuni nti nya ti Duuma Naawuni kum ni ni dir ti alizani shɛli maa. Din karim luɣ shɛli polo maa yɛritimi na ti tamya Naawuni daa nam ninsala ni o daa nyɛla ka ninsal tiha kuli nyɛla tiha biɛri tam shɛlikam zaa. Bin shɛŋa din be o suhu ni ni o ni pusa shɛŋa din be o bia puuni di kuli bi doli soli. Ka na di zuɣu ka na ti tamla naa yɛli, N-n, tisim ni ni kpihim ninsal mini o balibu zaa, tibisim ni ninsal lan beni. N di nam o mi n-ŋmahindi n maŋa, n di nam o mi ni o be kaman man n na ti tamla naa ni be shɛm, n di bɔri ni o ʒe n zaani dunia yaaŋa zuɣu. Amaa ni lihi o suhu ni ka binshɛli beni ŋɔ. shɛli ka n niŋ wuhi ni n ni daa bɔri shɛli maa n ni nyɛli haleluya di zuɣu ni lala zuɣu n yɛn kpini la shɛli kam zaa a nyɛŋɔ ka yɛtɔɣa titali n bala na kuli nihiya yɛŋɔ kɔŋko naawuni yi kuli yɛn ni o yɛn kpini la yɛŋɔ ni di bila yɛn bɛni ninsali tabili binkɔbiri ni binshɛɣu kam din bɛni ni o yɛn kpihim la shɛli kam zaa ka di pa ni so n tu o amaa ni niriba maa ni bi suhi bi hala bi biɛhigu ni bin shɛŋa bin niŋda di saha ni o yɛli ni o yɛn naala sokam zaaha tabili bi balibu tuumbiɛri lan kani chɛch yi bɛni ya tuumbiɛri naai di lan kani ya yɛn baŋ naawuni daanfaani mini o nambo zuɣu maa ya yɛn wummi naawuni kunni ni yɛli shɛm ka baŋ ni o daa naai la shɛba bɛ mini bɛ balibu ka di bi yɛli shɛli pahila bɛ tɛha tɛha shɛŋa bɛ ni mali binshɛŋa din be bɛ suhi ni ni bɛ ni maani laasabu shɛŋa ka di nyɛ din bi doli na ti tam la naa soli la di zuɣu ka o naari binshɛɣu kam maa you will not understand the grace and mercy of the lord until you until you understand what genesis

ka bɛ ti mali tɛha n-jɛndi taba, ka paɣiba zaɣisi ka o yi daŋ ko ka di bi niŋ. Hmm. Ka buhiri ŋubo ka o niŋ. Hmm. Ninsal yɛtɔɣa ka n tɔɣisiri maa. Ka o ni ʒi o daguli ŋɔ chaŋ ka so ti bi bɔh o ni a la. Doo gba n-ʒiya ha ka yɛri ma. Din bi yina maa, manyin sani o ninvuɣ maŋli m-bɔŋɔ. Amaa ya ni na ti tamla Naawuni yuun lan min ya suhuri ni binshɛŋa din beni. Ka yi daa yɛli lala, ka a lee kana kalinli dibanii, ka kalinli anii maa ka o ti yɛli, Ni nuhi ko n daa nyɛ ŋun nyɛ bɔmbɔŋɔ, a mi yi di wumdi karibu maa. Ni Nuhu kon daa niŋ la, o nini ni tiɣi so, bɔha ŋun ʒin baɣa mi Naawuni nini taɣi a bee? Di simdi ni na ti tamla ni a yɛn niŋ shɛli ti bɔbili ŋɔ na, di simdi ni o yɛn niŋ shɛli ti yiŋa, di simdi ni o yɛn niŋ shɛli ti ya ŋɔ, ka o yɛli, N nini ni tiɣi zaɣila zuɣu, n ku lan niŋ ni di yɛn niŋ shɛli. Yɛli ŋun ʒin baɣa yɛtɔɣa timsili m-bala maa.

Naawuni sɔŋ ti ka ti ti yɛn tɔɣisi o ni nambo zuo mini o daanfaani ŋɔ naagi, ka a maŋmaŋ lihi a biɛbu n-nya nya na ti tamla naa ni shiri bɔri ni m-be shɛm maa din kam bɛ ma o daanfaani maa bɛni. Di zuɣu n daa chɛ ka Nuhu nya tiliginsi, pa Nuhu kɔŋko ni o mini o o mini o yiŋnima. A mi zuŋɔ ti ni gba yi yɛn tiligi ti yiŋnim ni tooi pahi ti zuɣu tiligi bee? dama ya maa shɛŋa doo kparila o kpabu ka paɣa kpari o kpabu ka bihi kpari bi kpabu ka binkɔbiri kpari bi kpabu Eh, hallelujah yaa mi tumo dini n gba hali ti nyɛ folingi ni ti tiligi ti malibu ti paɣaba ti bihi mini bi bihi paɣaba a mi bin nyɛ tiligi n simdi Hallelujah. A nyɛ o dibisim ni miya lab tihi binyɛra ŋɔ zuɣu viɛnyɛla. Naawuni dahin faani mini o nambo zuɣu. Disim ti lab tihili viɛnyɛla. Ka li nyɛ nyam, wula ka n lee yɛn niŋ? Kaman zuŋɔ dala ti ni daa yɛli shɛm, wula ka n lee yɛn niŋ n-kpalim be Naawuni dahin faani mini o nambo zuɣu ŋɔ puuni? Tani, di simi ni di nyam mini ya wunsuhigu dabisili kam, sɔŋmi ka m be a daanfaani mini a nambo zubo ŋɔ puuni. Di yi bɔra din to ka bɔ, di yi bɔra din kpɛm ka bɔ, sɔŋma ka m be di puuni. Dama di ni ka m mini ya yɛn be, ka na ti tamila naa ni tooi zaŋ ti ŋme nyɔɣu, di ni ka ti yɛn be, ka na ti tamila naa ni tooi yɛli, M bia zaɣila. A mi ti nya dahima chaŋ na ti paagi Ayuba bɛ? Maika ni Ayuba litafi di yɛn ni na ti tam la naa daa bɔhi Shintani, a zahim a bo nya n-dabili Ayuba ni o ta tabo kani. To bi ŋmani o. Di simdi ni n na ti tam la naa ti o zaŋ mini ya nyom. Di ni yɛn che o dahinfaa ni shɛli yɛla tin wum ni ŋɔ. ka di tum ti n mini ya dabisili kam zaa. A yi yaɣi tin karim shɛli maa suura ayɔbu n-chaŋ na suura ayɔpɔin n-chaŋ na suura anii, a ni nya na titam la naanila a chɛ ka kom di binshɛɣu kam shɛm. Ka sura anii maa puuni ka di yɛli ni ka o teegi Nuhu mini o yiŋnim maa yaha, ka chɛ ka bɛ nya ninvuɣ shɛb bɛn yi ŋarim maa ni. Ka bɛ ni daa yi ŋarim maa ni na, a ni yɛli ni ninvuɣ shɛb bɛn di bɛ kasi, ninvuɣ shɛb bɛn di bɛn bɛbi di tuhi ŋɔ, ba ŋuna Naawuni suhu maaya maa saha bela sunsuuni. Kpɛmiya ti kari maa ni yɛli shɛli ni ninsal suhi maa palimi ni tɛha biɛri. saha shɛli kam zaa daa bi yuui ka di lan she ka a kana kalinli eh, suri pia ni yini ka na ti tim lan naa ku ni yɛli ni bi daa nyɛla ninvuɣ shɛba ban ban mali tɛha yini ka bin daa mali tɛha yini zuɣu ni ka bi daa ʒiya ka ti yɛli n di simi ni ti zali yuli Zuŋɔ ka yuya kam mi ne zaani. Hali ka ti pirim yuya maa zuɣu n-tuhiri taba, ka ti pirim yuya maa zuɣu n-chɛ ka tuma ku tooi lan tum Naawuni jɛma duu. Bɔ n-chɛ ka bɛ zaŋ ma, man ni to ni bɛ zaŋ zali kpe n-so zaɣa la, ka bɛ ti ŋun di ti nyɛla ŋun ka bɛ pii zali.

n daa beni a yi chaŋ ti karim piligu litaafi suuri pia ni yini a ni nya ka di tɔɣisi bɛ ni daa gbaai gba gbaabu shɛli ka lo nia shɛli ka ti Duuma Naawuni kundi yɛli ti ni ka na ti tamla naraaya ni niriba ŋɔ ni lo binshɛli ŋɔ shɛli ka din yɛn nyaŋ ba dama bɛ nyɛla ninvuɣ shɛba ban mali tɛhiya daa chɛ ka bɛ zilima goli. Ka kana suuri pia ni ayi tɛn karinla di ŋuna, Piligu litaafi suuri pia ni ayi, kalinli zaɣ yini.
Naawuni boli Ibrahim nti zani dibaanahi.
Ka Yawɛ daa ti yɛli Ibrahim, Yim a ya ŋɔ mini a ba yiŋa ni a dɔɣiba ŋɔ sani. n-chaŋ tiŋgbani shɛli n ni yɛn wahi a. N ni chɛ ka a zuliya galisi pam. N ni niŋ alibarika niŋ a ni, ka chɛ ka a yuli du pam, ka chɛ ka ninvuɣ shɛba ban gba ti nya alibarika a zuɣu. Ninvuɣ shɛba ban niŋ alibarika niŋ a ni, n gba ni niŋ alibarika niŋ bɛ ni, ka ninvuɣ shɛba ban yɛli noli n-ti a, n gba ni yɛli noli n-ti ba. Ka dunia ŋɔ zuliya kam zaa ni ti nya alibarika a zuɣu. Anahi ka Ibrahim daa yiɣisi chaŋ kamani Yawɛ ni daa yel o ni o niŋ shɛm maa. Hmm. Ka Lɔt daa dol o chaŋ. Ibrahim daa nyɛla yuun pisopɔinaanu. nira saha shɛli o ni daa yiɣisi haram maa amen hallelujah
naawuni nambo zubo mini o daanfa di zuɣu suuri pia ni yin ni yɛli ti ninsal tiɛha ni daa n lan n taɣi ka bɛ shɛm ŋɔ ka na ti tabila naa daa yuli ni din yaa lan chɛni shɛm maa bahi yoli ka ninsal yaa lan bɔri ŋɔ ka kundi yɛli ti Di kor a yuli lihi nti nya Ibrahim, ka yeli, Yim a niriba ŋɔ sani, n-chaŋ man na ti tamla n naa ni yɛn wahi a tiŋgban shɛli. Timiya ni zuŋɔ dali la tiri a yɛliya, Di pala m mini ya ti sola ninvuɣ shɛb bɛn na bi baŋ Yisa maa, aai, Naawuni nambo zuɣu o min o daafaani maa zuɣu. Di pala minia ka sitali shɛli n be ti ni ka di saɣi ni Naawuni boli ti o bihi? Aai! Di nyɛla na ti tamla naa nambo zuɣu mini o daanfaanima zuɣu. Di zuɣu na ti tamla naa daa yihi Ibrahim ma ka yel o, A ni a zuliya kam zaaha yɛn ti nya alibarika. A zuɣu ka zuliya kam zaaha yɛn ti nya faaku, ka lala zuɣu wummi ni ni yɛr a yɛtɔɣ shɛli. A yi lihi Ibrahim ma gba zaa biɛhigu, a nya ka baŋ ni di pa Naawuni daanfaani zuɣu so kani din yɛn tooi niŋ shɛli din nyɛ din ni tiɣi na ti tam la naani. Ka a tirisi na pia ni ata, pia ni anahi, pia ni anu. O paɣa yɛl, Naawuni ni lo alikauli shɛli ŋɔ, di bi ŋmani din niŋ pali. Di zuɣu ti bi sɔŋ Naawuni, di bi viɛla. Ninsal mini Naawuni ŋun sɔŋdi o kpee. Sɔŋya ma, yɛm ninsal mini Naawuni ŋun sɔŋdi o kpee. Ka daa la zuŋɔ ti bi sɔŋdi Naawuni. Kpam tɛha ni ni yɛn niŋ shɛli ŋun yɛn sɔŋla Naawuni. Lala daa kana Ibrahim ma yiŋa. Ni yɛya ni ka o daa saɣi ti o paɣa ni yɛl o shɛm maa, ka biɛɣu bi neegi. Ka na ti tamla naa ŋun be ŋɔ ka o tum o nam tuma ni nyɛ shɛm. Sodom mini Gomorrah. N pa shɛli ti daa naan ku wumdi lahibali maa. Amaa teemiya ni na ti tam la naa ni daa ni o yim maa, o daa zaŋla o daa zaŋla Lot n pahi o maŋ zuɣu ka ku ni yɛli ti ni ban di nyɛ zaɣ yini maa shintɔn daa kpela bi sunsuuni. Dama ŋunbɔŋɔ kpe kpariba ni bi ku saɣi ŋunbɔŋɔ gba kpe kpariba ni bi ku saɣi. Ka Ibrahimaya dibisim ni zabili be ti sunsuuni. Polo maa n doya maa piima a yi piigi nudirigu kamani labi nuzaa a yi piigi nuzaa kamani labi nudirigu ku ni yɛli ti ni ka lot daa kpuɣi o zuɣu n lihi sodom mini gomora polo maa ni ka di ŋmanila mo maha ni ni kuli bona laasabu n bɛ nimaani o yɛli kpɛŋ ŋɔ ka alibarika ni bɛ n mi nya ka lala ka ti yuuna Hali ka din ka ti zaŋ kuli dabba ka kpuɣi paɣaba ka ti yiɣisi ti bi mahima. Boi zaɣala saɣala ŋɔ de o nini polo ni chɛri shɛm maa din niŋ viɛnyɛlinga. A bɔhi din be suhu ni. O ni lɔri o kola maa shɛm maa gbaŋ ni beni. A bɔhi din niŋ shɛm hali ka kola maa ti lo maa. Eh, naɣila a paai ka ti baŋ ni a kaya Lɔt lihibu ka a gba zaa lihi. Ŋɔ maa shiri beni ŋuna, amaa n busim mi gba n-kul n-tuɣiya maa ni. Dama ku ni yɛli ti ni bɛn zaŋ bachi shɛli buɣisi din daa niŋdi Lɔt biɛɣukam, siliminsili bɛn ni ni bin daa niŋ shɛŋa it vex his soul dabisili kam zaa kpani o daa piiya amaa vuhim daa lan ka o ka ka yɛli suŋɔ dabisiŋɔ lala n na nyɛli n mi nya din yɛn kpalim ti Duuma Naawuni daanfaani ka yɛli ti Duuma Naawuni, Chɛ ka a zali ma bɔ ka a bɔri ni n niŋ, ka kpalim o daanfaan ni ti yuun lan kpe n-ŋmani kpam ni bɛ nimaani, kpe n-ŋmani di yɔri ni tim sa, kpe n-ŋmani ni di yi be nimaani anfaan ni bɛ ni? Ɛɛh, ka di ŋmani ka ti yuuna, ti yuun lan dil wula ka na ti tam lan naai leei yɛli? Dama hal luɣ shɛli polo din ŋmanila mɔmaha ka nimaani. Ŋun daa faani mini o nambo zubo yi bɛ ni, hal so bɛn baŋ gba ni mom maha bee kom ka nimaani. Haleluya! A yi karim Ibrahim ma lahibali maa n-wum, N daa ŋme tɔbu n-zaŋ Lɔt mini o yiŋnima. Ibrahim ma ni daa chaŋ nti tuhi n deeba na, wula ka naa maa daa yɛli? N nyɛ ka n na ti tam lan naa niŋ alibarika niŋ a ni. Ni n niŋ alibarika niŋ o ni ka di galisi ti yaai. N ni yɛli ti ni ka Ibrahim ma yɛli n bi bɔri shɛli a sani, dama n yi deei shɛli a sani, a ti ni yɛli ni nyini n niŋ alibarika n niŋ li. Ni a zuɣu ka Ibrahim ma n lɛbi nira. Zuŋɔ m-minia, lala yɛlibu niŋla tom zaŋ ti ti. Di niŋla tom zaŋ ti ti. Amaa di di kpala ti lahi ni m-minia baŋ ni Naawuni yi bi niŋ alibarika niŋ ti ni so ku tooi niŋ alibarika niŋ ti. Hal din tahili ka shɛba yi ti be ti kɔbili ni ka ti kum ka fɔbili n-shee di di kpala ti lahi ni ti baŋ ni ka ninsal maa n-nyɛ ti, Naawuni n-nyɛ ti. Hallelujah! o mi o kpira o beni dabisili kam ta amen di zuɣu a yi yuli ibrahim ma biɛhigu n na zaŋla ibrahim ma lahabali maa kan a yi nya ka a kana ti paagi n ti yɛn paagi suuri pishi ni ayi ka na ti tamla naa kunni yɛli ti ni o daa dɔɣi Yisahaku. Ka pishina ayi puuni ka natitamla naa yɛli ni o zaŋmi Yisahaku n-chaŋ nti mali sara zaŋ tu. Hoi! Naawuni daanfaani mini o nambu zubu kɔhigu din beni nyɛla ŋun, di yi nyɛ zuŋɔ ka a kuli yaai a bia ni o yiɣisi ka yi chaŋ sara mali ŋɔ, o ku bɔhi a bɔhisi hal. amaa kuniya ni ka bi chaŋ ni ka o ti yɛli bi yiŋ biha ni bi ʒini mi kpɛ ni ka o mini n yi saha ku tirisi tooni ha ti n jɛm naawuni ka lam yɛ din nyɛ zuŋɔ o ku yɛli ni n ba bambila yi bɛn chaŋ n gba bila yɛn chaŋ bambila yi bɛn chaŋ n gba ku chaŋ Ka a kɔŋ kuli ni chaŋ a chani. Naawuni daanfaani mini o nambɔzim. Ka m bɔhira. Saha shɛli Ibrahimma ni daa kpuɣi sua, o ni daa lo o pa dari maa zuɣu. ka kpuɣi sua maa. Bɛ malaika kukoli ni daa tahi zuɣusaa maa, Ibrahim ma yiri daa bi wum, amii wula n-beni. O yi daa wum ka zaɣisi, amii bɔ n-daa yɛn doli li. Naawuni daanfaani mini o nambu zuɣu. A mi a na mi bɔhi la a bɔhigu maa bɛ? Ibrahima yi daa bi wum kukoli din yɛli, Miri ka a niŋ bia maa shɛli, daa mi buɣili ni bɔndaa yɛn. Tekoyi daa wum kukoli maa ka zaɣisi noli kamani zuŋɔ mini ya shɛba ti na ti tamla naa ni di ti alizama ka ti zaɣisirila. A mi bɔ n-daa yɛn ka? Eeh, Naawuni mali yiko din di naan tooi neeg o yiri daa kɔr o. Amaa yaa mi yaa na mi bɔhi la a bɔhisi maa bɛ? Hallelujah. Ka ti sina tooni ku ni yɛn ni ka o daa kpuɣi n gbaai chɛ so ŋun loya maa n kɔrig o mali sara maa ni ka n zaŋ bia maa ka bi labi kuli yɛm. A mi bɔ n daa niŋ yiŋa yina mi bɔhila a bɔhigu maa mi. Dama ma ni bɔhi ka yaɣi yina Luɣ din ka yi lee chaŋ sara maa malibu maa, ka yɛn chaŋ wula ka di be? A mi bia maa yɛn fɔŋmi ka yɛli ni shɛli bi niŋ bee? M bɔra, ya tin karini maa, a mi lala ti bɔhiri lala bɔhisi maa? Dii ni nani yɛn ma saratu daa naan yɛli woi lala tɛha n daa bɛ a- n bɛ a ba a ba ka n kuli di wahala ka di ti nyɛ bin gaŋ ŋɔ maa kɔŋko ka o lan zaŋ a chaŋ ni o ti ku ni zaŋ bin so yɛ di nyɛ zuŋɔ Di ku zo, ka n kuli zaŋ bini ŋɔ zo m poi ka m busi lan ŋɔ naai nti ti ti yɛlli. Aleluya! Naawuni daanfaani mini o nambo zuɣu, n suhirami zuŋɔ dabisi ka yɛra ni Ibrahim mabiɛhigu puuni binyɛr shɛŋa din daa niŋ o biɛm ni n daa bali maa. A yi a yi karindi piligu litaafi, a ni wum ka ti Duuma Naawuni kul ni yɛli hal luɣ shɛŋa Ibrahimma daa ŋmala ʒiri. Boi alipolipo ŋɔ ni bɛ shɛŋa ti kpɛ tiŋ ŋɔ ni ka n ti yɛli nim paɣa n nyɛ bin kuma ka zaŋa ka n yɛli nim ti zo paɣa n nyɛ a yi karim piligu litaafi shɛli nyɛŋa a ni nyɛ ka o ni daa niŋ shɛli maa ka di loogi o bia saha ku ŋɔ gba daa ŋmalila ʒiri Ni o paɣa maa pa o paɣa ni o ti zo paɣa m-mali o, dama o je ni bɛ ti ku o. A mi o daa beni ka o ba yɛri ma, o daa kani ma. Di zuɣu ka ti yɛli ni bin shɛŋa beni ka m mi ni yɛn niŋ li zuŋɔ dabisili ŋɔ, ti bi baŋ. Di pa Naawuni daanfaani mini o nambo zubu zuɣu bin birili ka ti biri zali ka mi n-lahi a sama maa. Aliluya! Naawuni sɔŋmi m-mini ka chɛ ka ti lihi ninvuɣ shɛba bɛn pun gari alikauli kurili ŋɔ bɛ biɛbu puuni ka nya Naawuni daanfaani mini o nambo zubu din daa yi zahara n-tum ti ba. Binshɛɣu kam daa tiriti wuhiri ni Ibrahim ma di tuya ni di nyɛ ŋɔ, amaa Naawuni daanfaani mini o nambo zubu zuɣu. Daa zani ti, ka doli Naawuni ni yɛl o shɛli maa hal ti paagi n suhuri a mi zuŋɔ dabsi ŋɔ ka yɛli, Naawuni daa n fa min o nambo zuba ŋɔ di beni, di tumda ti nyɛ li ninvuɣ shɛb ban pun gari maa puuni, ka wula ka m min a yɛn niŋ n zaŋ lala binyɛra ŋɔ n-kpɛhi ti biɛb puuni, ka Naawuni sɔŋ ti ka tiŋgbani be o daanfaani ŋɔ min o nambo zuba ŋɔ puuni dabisili kam zaa? Di to zuŋɔ dabisili ŋɔ n teeri a mi. N yɛli shɛŋa ti ni tooi niŋ ka bɔhim ninvuɣ shɛba ban pun gari ŋɔ sani m-bɔŋɔ. N daŋ tooni a yi baŋ ni a chiri nya, nyin saɣimi ni a chiri ni. Hallelujah! N yɛli ni wula? M bi wum. Dini n faari nira, dini mi n to niŋbu. Ibrahim ma daa baŋya ayi napɔŋ shɛli tin kpaŋɔ di ku sɔŋ ti hali ka o paɣa gba o paɣa gba tibila n bɔri ni o yɛ o saha ni ŋuni n daa tahi lala tɛha maa na. Naa nyɛ a ni chɛ ka n dabili maa nini bila n tiɣi ma shɛm. Ŋun nam kuli. Sarati ŋun daa bi lan yɛli kamani a n daa bi baŋ ni lala ka daa yɛligi ŋɔ ka di ti ʒi ŋɔ ni nyini n tahili ami ibrahima yi daa nyɛ dagban doo wula ka di yɛn be oi chɛra so miya ti yɛn bɔhin shɛli ninvuɣ shɛba ban pun gari maa sani ya din daŋ tooni nyɛla A yi baŋ ni a chiri nya, nyin saɣimi ni a chiri nya, ka lihi nya nya soli wula ka yɛn doli ka nasira lɛbi n-di. Din pahi a yi ti bi karim paai nimaani. Amaa di kpala talahi ni m mi nya ti yuli Ibrahim mabiɛhigu puuni ka ti baŋ din nyɛ shɛba. Remember your identity. Ibrahim daa yɛli daa yɛ din paai shɛm ŋɔ n mirila kpib maa ni ka o boli o yiŋ tuntumdi kpɛma Eliza n ti zali ka yɛli ni n bɔri ni a poli a zaŋ a nuu niŋ n niŋna n po pɔri ŋɔ n yɛli ni a ku saɣi n chɛ ka m bia Yisahaku ka o kpuɣi yiŋɔ ninvuɣ shɛba ban bi mi Naawuni ŋɔ ni so niŋ o paɣa. Naa n labi n ba yiŋa nti bo paɣina nti ti m bi. Ka ya noo niŋ o alikauli, dindama Natitamilan Naa n yeli, Kpeŋŋo ka n zaŋdi n tiri a mini a malibu, a ni su ninvuɣ shɛba a zuliya ni ti kpalim m be kpeŋŋo ka deei tiŋgbani ŋɔ n zaŋ su. Di mi ni niriba pam bilan mi bini nyɛ shɛm. Identity We are having many people that are faced with identity crisis, including those inside the church. Kan yɛri saha shɛli kam zaa yi bi nyɛla ŋum ti shɛb shɛb n bila mi bin nyɛ shɛba so n kuyɛn yisi ami doo nyɛ ma maa bee paɣa nyɛ ma maa n bila ma doo ka bi daa lee nam ma maa bee paɣa Di ŋmanila paɣa n-ni viini ŋɔ ka di chɛ ni bɛ chim ma o di o tiba ŋɔ ka o gba nyɛ tikpara kpa. So ŋun yɛn niŋ dabba zabiri maa di bi viɛla o gba ni chaŋ ti niŋ paɣaba zabiri ni be shɛm ŋɔ. A bia gba yi bi mi o nyɛ so, o yi lihi o ka o yɛn ni n gba bɔri ni m be kaman zaɣila ni be shɛm maa. So m-birim chana O mi o nyɛ so. So n bilan mi o tɛha o tɛha puuni Naawuni ni nam o ni o nyɛ so. Ka o chiri o chiri n chani ka nyin gba zaa bɔri ni a biɛri lan maa ni bɛ shɛm. Nachimba ni paɣasara bee ka ti yɛli muɣisili maa mba ni o ni ni saɣa ni o ni chani shɛli ni di ni di ŋmaya di viɛ ni o mi. So n so jinjam ka bala ti bɛ di puuni ka jinjam maa mi bɛ o kpɛm ka o piɛ to bihi zaa doya.

ka nya ya hal chɛchi ni di kpɛm na niŋ di ŋmanila di ŋmanila ŋɔ maa din ni viɛ nima ka gba di piɛga niŋda yi bi nya zabila ni niŋ liɣiri dama dabba gba pa pilim biɛri zabiri hallelujah amen Ibrahim ma daa mi o nyɛ so ka daa ʒe di puuni n mina ti nee ku tooi saɣi n ʒe n baŋ ti nyɛ shɛba ka ʒe di puuni ti yɛn di Naawuni daanfaani ŋɔ mini o nambo zubo ŋɔ nyɔri din niŋ ti tom. Amen. M bahindi nyaaŋa Ibrahim maa biɛhigu puuni binshɛli ti nya. Ibrahim maa daa bi bɔri ni o yi o Naawuni maa nyaaŋa. Di bɔra din to ka bɔ, mɔlisigu maa yi bɔra din be ka bɔ. Ka lala zuɣu daa sɔŋ o, o kuli bɔri, o bɔri ni o kpe Mashia ni daa yɛli shɛm eh, Mak sabu suri pia ni ayi la. Yinim Izraɛlnima, wummiya! Naawuni so m mini ya ni jɛmdi ŋɔ, o kul nyɛla o kɔŋko, nagaŋ maa n-nyɛ o, ka lala zuɣu yumo. Naa suhu zaa, naa tɛha zaa daa kpiɔŋ tarigi. Ka naan yi pahi ni din pa di zuɣu ka ŋmalli nyɛla ka yum aʒiʒiini kpe kaman amam. A yi karim piligu litaafi Ibrahim mani daa yɛn labi n-wum Naawuni daalikauli maa kul ni yɛli ti ni o daa ʒimi ni nti nya niriba ata ni kani. Ko yɛli ni niriba ŋɔ simni ni deei ba n-niŋ yi deei ba ka yɛli ba ni wɔ di bi simni ni yi chaŋ ya yi wumsim n bɛ yi ni alimiya kpe vuhi ka pun gu ni bi niŋ bindirigu zaŋ ti saanima hallelujah Ai karim Tuduma Naawuni kum piɛgu litaafi suura pishi ayi ka di yɛli ti ni ka ni ka bi naan yɛli Yawɛ naan yɛli di simdi ni n niŋ binshɛli Ibrahim ma nyaanga ayi di simdi ni n yɛl o ni yɛn niŋ shɛli Dini ka Ibrahim ma naai wum ni n na ti tamla n naa nyɛla ŋun yɛn wurim Sodom mini Gomora ka o piligi n suhira. Di yi nyɛ so, o ku yɛli ni, A, di, a, Ayuba Naawbu, yɛn zuŋɔ di yi yaa nyɛ tiŋa, ti ku yɛli ni, Ayuba Naawbu, diribilansi mi ni bi pun beni. Ka Ibrahim yɛli, Ka di hali a yi nyɛ ninvuɣ pihinu tiŋ maa ni, a ni chɛ li. Ŋɔ ya ni chɛ li. O maŋmaŋ vihigu puuni din be shɛm maa ninvuɣ pihinu maa nyɛbu ni di niŋ tom ka o labisi na ni ka yɛtɔɣ gbaliŋ yɛn suhimi ka di yi nyɛ ninvuɣ pihinahi naanu yi wumi tin yɛli wunsuhigu la dini ka Ibrahim ma daa niŋ ka laa daa nyɛ ninvuɣ pihinahi naanu tiŋ maa ni a ni chɛ ka o yɛn ni chɛ ka o tisina hali ti paai pia n miniya yaa mi tin tooi zani Ti ni tooi zani ni Naawuni tali shɛli na ti tamla naani zaŋ niŋ minia ni ka su o shɛb zuɣu, ka yɛli, Fom zaɣila bahi, zaɣila n wumiya ni zaɣila mini o paɣa di ka nyam, sɔŋ ba ti ti, chɛ ka vi shɛli bɛ ni zaŋdi ni bɛ ti a yuli ŋɔ, ka di zani tarigi saha ŋɔ Yisa yuli zuɣu. Minia, ya ti yi wum shɛb yɛla, Matinin! Ti ni zaŋ m pa bini zuɣu moona, ti ka dahima ni ti suhi Naawuni tibu. Ti ka dahima ni ti zaŋ li chaŋ na ti tamla naasa ti Naawuni zom zaɣila mini o yiŋnim ŋɔ nam bɔɣu. Amaa dalin shɛli zuɣu ka Naawuni chɛ ka a wum maa? Naa zani ŋun na ti tamla naa o mini ba sunsuuni ka suhi o ni o chɛlikpaŋ lala niriba maa, ni o zom ba nambɔɣu ni o tum ti ba. di nyaŋ n miniya ti ni zaŋmi lɛbi ti ni zaŋmi lɛbi di ashaara niŋ la niŋ ka di ni niŋ ka naa ka kpahi ti nuhi ka o sɔŋmi n miniya ka chɛ ka ti kpuɣi biɛhigu shɛli din daa be ibrahim ma biɛhigu ni n zaŋli n kpahi ti biɛb puuni ka na ti tamla naa nambo zubo mini O daa n faai nuu ka di doli ti dabisili kam zaa. Naawuni niŋ alibarika niŋ ti ni yi sama shɛli yuli zuɣu ka sɔŋ ti ti kpalim be di ni yuŋ ni wutaŋ ni dabisili kam zaa. A ku bɔri ni a tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saha. A bɔri ni a yo ni a puhi o taali o ni daa piigi Ibrahimma zuɣu, ka yi ni zuŋ o nyini ʒe Ibrahimma zaani. Ni o sɔŋ ma ka chɛ ka piiri shɛli o ni piigi a ŋɔ, ka di bi zani soli. O niŋ maa dahi maa, Ibrahimma ni daa di nasara shɛm, o chɛ ka yin gba zaa di nasara yi saŋa shɛli yo zuɣu, ka yɛli ti Duuma Naawuni, Ka man ti ni wum shɛm maa, Ibrahimma daa nyɛla ninvuɣ so ŋun daa mi o ni nyɛ so, ka daa nyɛ ninvuɣ so ŋun daa saɣi ti o chiriŋ ni nyɛ shɛli, ka lala zuɣu daa niŋ o dahima ka o ni tooi tirisi tooni n-di Naawuni daanfaani, ka kpe Naawuni daanfaani maa puuni. n suhirami ka yaa zuŋɔ dabisiŋɔ naa jɛlimi ti duma naa ni o sɔŋ ma ka chɛ ka binshɛŋa din daa be Ibrahim ma biɛhigu puuni ka o di nasara ŋɔ ka lala binyɛra ŋɔ tooi be nyin gba zaa biɛbu puuni yuŋ ni wuntaŋ ni dabisili kam zaa tɔɣisi ti ti duma naa wun saha ŋɔ ka ya ni o zoma na gɔɣa ka tum ti a yi sama shɛl yo zuŋ tɔɣisim to tɔɣisim to tɔɣisi ti ti duma naa wun yɛlimo ni o daanfaani mini o nambo zoma ŋɔ o di chɛ ka di barigi ka chɛ a o chɛ ka di be a biɛhigu ni yuŋ ni wuntaŋ ni dabisili kam zaa o sɔŋ maa ka chɛ ka Ibrahim ma biɛɣu puuni binshɛŋa din daa niŋ ŋɔ ka nyin gba zaa ka n tooi kpuɣi biɛhigu shɛŋa din daa nyɛ din sɔŋ Ibrahim ma ka o di nasara ŋɔ ni o zaŋ mi li niŋ a biɛbu ni yi sama shɛli yo zuɣu ka chɛ ka o daanfaani ŋɔ ni dola yuŋ ni wuntaŋ ni dabisili kam zaa. Tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni, tɔɣisim ti o, tɔɣisim ti o ni a so zaa, yɛlim o ni o sɔŋ ma. Yi ti wumya, a yi karim Piligu Litaafi suuri pishi yini ka, di yɛli ni ka Natitamla Naa yɛli, n nyɛla ninvuɣu so ŋun n piigi ibrahim ma ka di daliri maa bi yila shɛli pahala n deei tabili ni o nyɛla ŋun ni zaŋ o mini o yiŋnim zaa ka bi nyɛ ninvuɣu shɛba ban zɔri ma ka luri ma susuura chɛli n ti tuma naawuni ni o niŋmi li ti nyin gba zaa ka dabisili kam zaa na ti tamla naa daanfaani mini o nirilim ŋɔ na ti tamla naa daanfaani mini o nambo zubu ŋɔ ka di ni be a biɛhigu puuni yuŋni wuntaŋ dabisili kam Ka sɔŋ a, ka a lɛbi ninvuɣ so ŋun ni tooi sɔŋ ka di pali a kɔŋko, amaa a mini a malibu, a mini a yiŋnima, a mini a niriba zaa, ka yi ni yi ni nyɛla ninvuɣ shɛba ban shiri ni tooi zaŋ yi naani zaaha pa ti Duuma Naawuni zuɣu, ka chɛ ka ti Duuma Naawuni zaŋ ya n-shiri tum o ni bɔri shɛli. Tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni ni a so zaa. Yɛlim o, a mi binyɛr shɛŋa din gbuligi a dundɔŋ puuni, a mi binyɛr shɛŋa din gbuligi a biɛhigu puuni. Yɛlim o ni a saɣi ti ni, a saɣiya ni chiliŋ nyɛli a biɛb puuni. O zom a nambɔɣu ka tum ti a yi sama shɛliyo zuɣu. O chɛ ka a lihi, o chɛ ka a biɛb puuni ka a lihina n-shili nya o ni na ti tam la Naa Nambɔzua mini o nirilim ŋɔ ka di tum a biɛb puuni Yisa Masia yuli zuɣu. Tɔɣisi ti o, tɔɣisi ti o, tuhim o nam ka tibigi o yuli. Thank you, Lord. Ti duhi a nam ka tibigi a yuli Yisa Masia yuli zuɣu, ka zaŋ ti biɛb zaaha niŋ a nuu ni saha ŋɔ. Tum ti ti Yisa Masia yuli zuɣu. Ba Naawuni ka niŋ ti dahima niŋ ti n-ti ti yolisi ka ti nya ninvuɣ shɛba ban kpe A nambo zubo ŋɔ puuni ka tumdi dini ka di chɛ ka a yuli nyɛ chim. A zo ti nambɔɣu yaɣi. A zo ti nambɔɣu yaɣi. Deemi a jilima ka deegi a paɣa. Deemi a jilima ka deegi a tim. Sɔŋmi ti ka ti yaɣili ka ti nyɛla ninvuɣ shɛba ban ni tooi niŋ li, ka di chɛ ka paɣaba ni jilima labina nyin ti Duuma Naawuni sani. Taali, taali. Abɔ naa labisi bakɔi palli maa niŋ ti Duuma Naawuni nuu, ka yɛl o ni o sɔŋ ma, Ni o niŋ ma dahima ka niŋ a yiko, ka chɛ ka bakɔi palli maa ka a niŋsim kam zaa, a yɛtɔɣa, a tuma, a chɛndi kam zaa, ni a yɛn gbaai gbaari shɛli kam zaa, o chɛ ka di nyɛla din du n-tam ŋun na ti tam lan naa yubu mini o ni bɔri shɛli puuni, ka yɛli ŋun ti Duuma Naawuni ni o niŋ ma dahima ka bakɔi palli maa puuni ka o dahili barika mini o nambo zobo ŋɔ. ka din ni doya mini a, a malibu zaaha tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni sahim. A yibu mini a labu na ni o chɛ ka alibarika pali di puuni. Yɛlim o ni o sɔŋ ma, ka ti a tibili din ni tooi wum o kukoli bakɔi maa puuni, ka ti a suhu shɛli din ni tooi deei noli zaŋ chaŋ o ni diri alizani shɛli polo bakɔi maa ni. Tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni, tɔɣisi ti o, tɔɣisim ti o, tɔɣisim ti o. Thank you. Thank you. ti ba ti jahannam ka tibigi a yuli zuŋɔ dabisi ŋɔ yiɣisima shɛli yuli zuɣu a yuli nyɛm jilima ka nyɛ paɣaba a yuli nyɛm tibigibu ka nyɛ duhibu binshɛli kam zaa ti puhiya taali Dama a nyɛla nirilim ni a nyɛla nambo zom. Na kuli tuɣi tum ti ti yuŋ ni wuntaŋ ni dabisili kam zaa. Che ka jilima, duhibu ni tibibu paɣibu kuli ni nyɛ a dini. Sɔŋmi ti, di che ka binshɛli gabi ti tɛha, di che ka binshɛli yihi ti a nuu ni. Maa sɔŋmi ti ka ti be a nambo zoma maa puuni yuŋ ni wuntaŋ ni dabisili kam zaa. Dee maa jilima, dee maa paɣibu, taali ti suhigu ni nyɛ shɛli m-bɔŋɔ, Duuma Yisa Masia yuli zani. Amen.